Odan ýere oglum. Hemaýatkär Paýtagyt kafe.
Sagbolsun. Çynda oglum owadan ýerler hä gaty. Merdanjan gaty. Alýo. Hawa Merdan. Hawa çagalary kafeýa alyp geldik bizem. Hawa. Hä, çagalar bir münüp garaşyň, gelýän.
Menä kakam olasyn mele. Menä.
Şu taýda kakam oturan bolsa has gowy bolardy. Hawa doganjygym.
Işleň açyk bolsun oglanlar. Sag bola.
Doganjygym. Şu wagt şu pizzadan kakamam ýemeli. Hawa, dogry aýtýaň. Kakamam ýemeli.

Ynam maglaňa köp köp sag bol Jemşit. Nesip bolsa öňümizdäki hepde Merdan alty repa men gelip şowhuny şow konsert berip giderin bolýamy? Bolar. Sag bol. Ýör ugradaýyn Begmyrat sen. Bolýa. Sag bol. Bor, sag bol. Taý gara çagalar gowy dynç aldyk bu gün siz bilen. Näme boldy?
He? Şu wagt çagalaryň saçyny deňletmäne getirdim-de, Jerenem haýyşt eden soň, bir sag çagalaryň saçyny deňle diýdi ony. Äý, şu wagt-a, ana, kiçisi bar, ýene ýüregi düşmüş-de. Onuňam parhmaty tanşym nädendir öýtýän. Ikisiniňem saçyny syýa-syýadan. Goý, birazajyk kelleleri ýeňlesin. Aý, dost, olar naçar däl-le, ýok, olar naçar däl, olar bar-a, wah, olar köp bilýär. Olar bar-a, iki aýakly möjegär ýaly bolup, başga ýerden dil-jagaryny çykarýar olar-la. E. Ay bolya dost maňa akyl berme da gayrat et. Öz akylymy özüme diyip. Yagşy. Birisi möňňüren boldy. Birisi aglan boldy. Saçym syrmaydy. Men näme siziň kakaňyzmy o saçyňyz syrmaly. Kelläňi dynç alar. Sagym. Kelläňize rahatlyk. Diňe ikiňeme. Ikiňizem isleýäňmi? Saçyňy syrdyrdyň diýip aglaýsaňam, möňňüräýseňiz, düşündiňizmi? Ýa-da ejeňiziň ýanyna aýtsaňyz, ejeňiz gidensoň, Eşek diýil oglan! Eşek diýil düşündiňmi? Geçe jaýa! Hemaýatkär, ygtybarly emläk. Diňe ikiňem, durşaý-da! Ikiniň hem kepkaňy çykan görme. Geç şeýle. Geç diýýän. Ogunjygym,
men saçyny seýdirsin gelen otda. Jigimjan, menem sygdyrasym gelenokdy, ýöne o adam saçymy syrdyryp-da, gygyryp, urup, sögüp. Ýöne men şonda-da kakamy urasym gelýärdi. Menem jigim, kakamy urasym gelýär.
Näme aglaşyp dursuň-da?

Oglum?
Näme bolýa?
Agladyňyzmy?
Ýa.
Saçyňyz näme? Näme üçin sildirdiňiz? Ýollar seýdirdiler, janym men hiç hili adadamok, ýollar seýdirdiler. Men saňa deňle diýip iberdim-ä çagalary. Ýok, ýollar seýdirdiler, sorap görä.
Şeýlemi çagalar?
Hawa wah, özümiz ýyrdyk. Özümiz ýyrdyk.
Aý bolýa-da, kelläňiz dynç alar-da. Dogry dämi? Jaranjan, häzir men bir çaýyň ugruna çykaýyn, sen arkan çagalar bilen boluber. Bolýa, menem barýan häzir. Oglum, häzir çaý-nahar iýeliň, üç bolup. Baryp näme eşigini çalşyp gelýin. Begmyrat, bir gündäki toýa bir belleýäň, indiki aýyň on ikisindäki toýam bir belleýäň. Duşak, duşaga gitmelidir. Duşaga.
Bolýa, Merdan jan, gideris laý dost. Ogullamy göresim gelýär-le. Ejelerem görkezenok. Häý toýlar ata orslar toýa endik etdik eýýäm. Öwredeniňiz üçin köp köp sag boluň. Öňümizdäki aýlaram birnäçe sany toý geçirdiňiz. Ýöne oglumy nädip görmeli? Çagalammy? Gaty erbet küýseýän dos, ynanaý. Boldy Begmyratjan. Sen hiç zada alada etme. Ertir men seni bir zat ederin, eýderin-beýderin, görer ýaly ederin. Merdanjan gaýrat eder los nesip boldy.
Mekdebinem çalşypdyr. Nirä barjagymy bilemok. Şony bir tap ber. Alet etme.
Hiç zat alet etme. Boldy. Onda men gitdim. Boldy.
Sag bol.
Senem geç şeýle. Isleýäňmi? Sene gap başlary. Sene gap başlary seredersiň. Senem gidip häzir muňa döküp gelersiň. Düşündiňmi? Hä, Selenza. Sagala. Ana, haladeýnikde süýji bardyr. Arkaýynjak süýji alyň, iýiberiň, siz. Arkaýynjak snikers-am bardyr, bauntam bardyr. Siz. Men saňa muzdy döküp gaýt diýdim, onsoňam şokolady iýeni görmäýin. Düşündiňmi? Ony men siz üçin alamok, ony ejeňiz üçin aldym. Düşündiňmi? Bar! Dostum ine maşyna gördüň. Bravo. Diňe öňüni krlos degen. Nesibäňde bolsa alarsyň. Bolýa alýo.
How dost. Aý nätdiň aý. How. Görýäň hudaý diýene hudaý ýetýär diýýär. Men hökman barýan sakda dost.

Ýagdaýyna aýdyp oturmam gerekkä görnüp durandyrla. Ýok owadan maşyn eken. Söz ýok. Boljak ýeri şon. Boljak ýeri şo dostum ýa telefon aýdyşym ýalyk aç gytsan ýane biraz işe zerurlyk bolan üçin sap oturma. Gaýt ha gaýt menem sowgat alyp berjek bolýan. Wah jan dostum ýa goý önden beter nädip mundan arzan edi. Gel maşyny bilen arkaýyn gürleşeli. Sowgatlyk diýdiňmi dost? Hawa hawa.
Ana gelýärler. Begmyrat maýby? Hawa hawa.
Tanaýadyňmy? Assalamu aleykum.
Wa aleykum assalam.
Gowmy agzaýlar? Gowmy Muratjan.
Gowmy dostum ýagşymy? Beýmrat gowmy agam ýagşymy ýagdaýlar? Gowjygym sen maý be? Men janyň sagmy işleň gowmy? Siz öňem tanyşmy?
Hawa bul dostumyň jigisi bolýar diýdär maňa da kömek edipdi. Tuwalan. Ökünýänem şu şowunlar agam kömek edende de. Gowçulykmy?
Ýok gülýärler.
Bolýar o zatlar soň gürleşersiň Beýmrat. Ene bu da Rahmetjan.
Ertir.

Merdanjan.
Sag bol dostum. Ömrüň bolsun. Janyň sag bolsun. Ýüzüň gülüp dursun esasy Begmyratjan. Kaka.
Kaka. Kaka. Jimjan.

Seni göresim geldi. Menem seni göresim geldi gyzym. Sen bärini nädip tapdyň gyzym? Kaka ejeme pul gerek, ejem ýaranok, azajyk pul gerek. Seň ejeňe berer ýaly gyzym, mende pul ýok. Onsoňam häzir meň ýanyma adam gelmedi. Bar git şu taýdan. Ejem üçin bermesem hem meň üçin beräý. Bar git diýýän men saňa gyzym, soň özüm baran ýanyňa. Bar git diýen. Bar git diýen men sana. Bar git. De kakam ona pul bermedi. Ejeme derman almak üçin. Pul nereden tapsam kam?
Bäh toýlaryň hökman sowat. Bäh, habarlaşýan dost. Bir gyzjaş aglap duran ýaly. Gyzym, Näme aglap dursaň? Gitdim ýalan, ejimi deman çykmy gerek? Turan gyzym, öýüňizde uly adam ýokmy kakaň dagy? Kakam bilen ejem aýrylyşan, bile ýaşanoklar. Bile ýaşanoklar.
Nirä çykdy ýaşaýan gyzym? Hotaýda. Ýör, öýüňizi görkez gyzym.
Çagalar, menem işe gideyim, sizem akyllyja oýnaň, bormy oglum? Eje, Hä?
menem seň bilen işe gitsem bolýamy? Näme bolýar, oglum? Näme üçin gitjek sen bilen welin, bir azar berýän size.
Ýok eje, hiç kim azar bermok. Ýok eje, hiç kim azar bermeýär.
Şeýlemi? Merdan, Aha.
Men-ä işe barýan. Sen haçan barjak? Ýa meniň bir sagatdan baran çagalara öýüň terede. Ýörüň çagalar.
Hawa dost. O gyzjagaza kömek etdim. Ejesi ýaranok eken. Derman dälem alyp berdim. Heý. Görýäňmi? Gowy gelin Adamys taşlap gidipdir. A biz bolsa gelnimiz taşlap gitdi. Iki ortada çaga ýanýar dost, çaga ýanýar. Hawa, dokuz düzüwlik gerek esasy. Gül ýaly watanymyz bar. Oglanlar, gyzlar söýüşýäs. Ene tamyň diýenini etmän. Söýenimizi alýas, yzyndanam özümiz ýanýas. Aý bolýar dost. Kelläň agyrtmaýyn sag bol. Kimler çaga azat, kimlerim çagadan bizar. Wah, ogullarymy göresim gelýär. Hey Jeren, Jeren, ömrüme ýakdyň. Ýan ýoldaş saýlaňda ýalňyşmaly däl. Şundan ýaryň Ýan ýoldaşyň bolýar. Ýan ýoldaşyň gowy bolmasa bir tarabyň ysmaz ýalak ýöräý ýaň ekeni. Çagajyklarymy gaty küýseýän men. Zyýany ýok. Toýumy bir sowaýyn sagam aja. Enşalla çagajyklarymy heýderin beýderin gören. Salam muşdaklar men siziň hemmäňizi çyn ýüregimden gaty gowy görýän. Hemmäňiziň öý-ojagyňyz abadan bolsun. Wideony uzagrak goýaýyň diýdim, wideony uzagrak goýdum. Ýöne sizden ullakan haýyşt, hemmäňizden, meni gowy görýänler, meni gollaýanlar, şu taýda Instagram sahypam bar, şoňa goşulmagyňyzy haýyşt edýän. Indiki wideony Öweý kaka urma menini şu sahypamda goýýan, Instagram sahypamda. Hemmäňiziň şoňa goşulmagyňyzy haýyşt edýän. Birnäçe adam görýär, laýk basanok, laýk basyň, repost ediň, wideolary paýlaşyň. Şu kanalyma hökman suratda goşulyň. Ullakan haýyşt. Sag boluň.